Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги темабыт судургу уонна холбуу кэпсиир. Эһиги бэлэҕит этии чилиэннэрэ биһиэхэ тутаах уонна ойоҕо истиэн арахсаллар. Манна биһиги үлэбит тутаах чилиэннэр диэн туһаан уонна кэпсиирэ буолар диэн, онтон ойоҕос чилиэннэр быһаарыы, сиһилии, толоруу буолаллар. Биһиги туһааны биир уһун сурааһынынан тардабыт, кэпсиирэни икки тэҥ сурааһынынан тардабыт, быһаарыыны долгун сурааһынынан, сиһилиини кылгас-кылгас кэрчиктэринэн тирие-тирие туруортубут, толоруу буоллаҕына точка-тирие, точка-тирие диэн. Оттон бүгүн биһиги кэпсиирэ туһунан ордук бэлиит кэпсэтэбит диэн буолла. Биһиги билэбит кэпсиирэ туһаан туһунан туох этиллэрин бэлиэтиир, тугу гынар, хайыыр диэн итиэннэ кимий, тугуй, хайдаҕый, онтон да ыйытыыларга хоруйдуур этииччитинэ диэн билэбит. Кэпсиирэ туһаантан наһаа тутулуктаах, көпсөпсөһүү ситимнээх, туһаан ис хоһоонун арыйар буолан, туһаан кэннигэр үксүн этии бүтүүтүгэр турар. Онон биһиги кэпсиирэни этии чилиэннэринэн ырытыы буоллаҕына биир бастакынан булуохтаахпыт уонна биһиги билэбит үксүгэр кэпсиирэ этии бүтүүтүгэр баарын. Этиигэ туохтуур саҥа чааһа үксүн кэпсиирэ буолар, ол эрээри атын саҥа чааһа эмиэ кэпсиир. Ону биһиги бу иннинээҕи дьарыктарга көрбүппүт, ол курдук халлаан сылыйбыт, хайаабыт туохтуур, аҕам быраас, кимий, ааттыл, саҥаһым олус сайаҕас, хайдаҕый? даҕааһын аатынан бэриллибит. Кини быйыл уон иккитэ, хаһый, ахсаанаат, биһиги дьиэбит ол, кимий, солбуйараат, эһэм кэпсээбитинэн барда, хайаата, аат туохтуур, онтон эмискэ тохтоон ылар, хайыыр, сыһыар туохтуур Кэпсиирэ ханнык саҥа чааһынан бэриллэринэн туохтуур кэпсиирэ уонна аат кэпсиирэ диэҥҥэ арахсар. Холобур, убайым Дьулус иккис кууруска үөрэнэр. Тоҕо гынар үөрэнэр. Туохтуур кэпсиирэ кини чулуу үлэһит, кини кимий? аат кэпсиирэ. Тутулунан биһиги кэпсиирэбит судургу уонна холбуу кэпсиирэ буолуон сөп. Холобур, Дьулус күн аайы эрчиллэр. Судургу кэпсиирэ. Онон быйыл күрэхтэһии кыайыылааҕа буолла. Холбуу кэпсиирэ. Биһиги кэпсиирбит эпипи курдук судургу уонна холбу диэҥҥэ арахсар, холбу кэпсиирэ араас саҥа чааһынан бэриллэр. Холобура, бастакыта аат уонна көмө туохтуур. Москуба улахан куорат эбит. Бырааттыы Малгиннар биэс этилэр. Бу кинигэ миэнэ буолуо. Иккиһинэн, туохтуур уонна көмө туохтуур. Кини куоракка олорор этэ. Самыыр түһэр эбит. Үсүһүнэн, сыһыан туохтуур уонна көмө туохтуур. Тутуу саҕалана турар. Оҕо охтон түстэ. Манна охтон диэн биһиэхэ сыһыан туохтуур, түстэ диэн көмө туохтуур. Төрдүһүнэн, даҕааһын уонна көмө туохтуур. Кэлбиппит да үчүгэй эбит. Үчүгэй, даҕааһын, эбит, көмө туохтуур. Бу үүт хойуу эбит. Бэсиһинэн, дьүһүннүүр эбэтэр тыаһы үтүктэр тыл уонна көмө туохтуур. Эмискэ уу халыс гынна. Саа тыаһа эстэн бас гынна. Манна пас гынна уонна истэн пас гынна уонна бу халыс гынна диэн дьүһүннүүр уонна тыаһытыктар тыллар биһиэхэ киирбиттэр уонна гынна диэн көмө туохтуур киирбит алтыһынан туохтуур уонна эбиискэ оо дьэ соһуйдум даҕаны Балаҕан үрдүгэр кэлтэҕэй хамыйах сытар үһү, ол аата биһиэхэ таабырыҥҥа сүрүннээн бу алтыс ньыманан туохтуур уонна эгискэ көмөтүнэн холбуу кэпсиирэлэр туттуллаллар эбит Сурукка туһааны биир, оттон кэпсиирэни иккис сурааһанынан бэлиэтиибит диэн хатылаатыбыт, холобурун Дьокуускай диэн тылы көрүҥ биир сурааһын сылдьар, онтон куората диэҥҥэ иккис ураһан Манна биһиги болҕойуҥ, өйгүтүгэр хатаан кэбиһиҥ, өскөтүн этиигэ тутаах эрэ этии чилиэннэрэ баар буоллахтарына, ол эбэтэр туһаан эбэтэр кэпсиирэ эбэтэр туһааннаах кэпсиирэттэн биирэ эрэ баар буоллаҕына, бу этии тэнийбэтэх этии диэн ааттанар. Холобур, кыһын буолла. эбэтэр хаар түһэн эрэр, эбэтэр күһүн биир тыллааҕа этиэмиэ баар буолар, ол биһиэхэ ааттанар эбит, тэнийбэтэх этии диэн. Оттон тутаах уонна ойоҕос чилиэннээх этии манна иккиэн кириэһэндьэр буоллахтарына, бу тэнийбит этии дэнэр. Холобур, быйыл бэрт сылаас уһун күһүн турда. Тугу гынна турда, турда туох турда хаһан быйыл уонна хайдах күһүн бэрт сылаас күһүн сэттэ уон биирис эрчиллиини көрүөҕүҥ көмө туохтуур уонна эбиискини туһанан судургу кэпсиирэни холбуу кэпсиирэ гына араастык уларытан ааҕыҥ этии ис хоһооно хайдах уларыйарын булан көрүҥ Бастакы этиибит «Абаҕата» дэгиттэр уус киһи. Иккис этии «Биһиги оскуолабыт ичигэс». Үһүс этии «Уолбут сааһа сэттэтэ». Төрдүс этии «Итинник сиэрэ суох быһыы сатаммат». Бэһис этии «Хомус аан дойдуга биллэр». Алтыс этии «Ат сэбин сэбиргэлин чинчийии тоҕоостоох тиэмэ». сэттисэтии ардахтаах күннэр тураллар, ахсассатии билигин төрөппүт оҕотун туһугар эппиэттиир. Дьэ манна биһиги көмө туохтуурдары туһаныҥ диэн аллараа сылдьар кэрчиктэн ыламмыт туруоран биэриэхтээхпит. Манна болҕойобут, сорох этиилэргэ хас даҕаны элбэх араас тыл тутуллуон сөп, онтон этиибит ис хоһооно уларыйар. Холобура, маҥнайгы этиигэ биһиги «эбит» эбэтэр «абаҕата» дэгиттэр уус киһи «эбит» урут кутун туһунан кэпсэнэллэр манна, эбэтэр «абаҕата» дэгиттэр уус киһи этэ диэн бу билигин үксүгэр суох буолбут киһини эбэтэр ханна эрэ ыраах көспүт киһи туһунан этиллиэн сөп. «Абаҕата» дэгиттэр уус киһи үһү Бу хантан эрэ сурахтан, ким эрэ кэпсээниттэн булуллубут этии буолуон сөп. Абаҕата дэгиттэр уус киһи быһыылаах диэн, бу таайтаран көрөн сирэй билбэт киһи манныга диэн сөп. Уонна абаҕата дэгиттэр уус киһи буолан эрэр. Манна бу киһибит уус дьарыга, уус идэтэ дьэ арыллан тахсан эрэрин туһунан этиллэр. Ити курдук биһиги эмиэ элбэх көмө тыллары иккис этиигэ туһаныахпытын сөп. Манна эбиллэн биэрдэ биһиэхэ буолуо уонна баҕайы диэн тыллар. Ол аата биһиги оскуолабыт ичигэс буолуо. Бу сэрэйэн көрөн этии. Биһиги оскуолабыт ичигэс баҕайы. Бу кэпсэтии таһымыгар туттуллар сэһэргээһин ньыматыгар сөп түбэһэр этии буолар. Үһүс этиигэ эмиэ ити тыллар киирэн биэрэллэр. Манна сүрдээх интэриэһинэй диэн «Уолбут сааһа сэттэтэ эбит» диэн бу холобура саҥа кэлбит уруулар, аймахтар эбэтэр доҕоттор бу табаарыстарын бу аймахтарын оҕолорун туһунан саҥа билбиттэрин туһунан сикэнди сэттэлээҕин саҥа билбиттэрин туһунан этиллэр. «Уолбут сааһа сэттэтэ этэ» диэн бу саҥардыы өйдөөн кэлбит буоллахтарына, оннук түгэҥҥэ тутталлар. Уолбут сааһа сэттэтэ үһү, бу эмиэ сурах быһыытынан сөп уонна итинник уларыйан иһэр. Итинник сиэрэ суох быһыы сатаммат эбит, сатаммат этэ, сатаммат үһү, онтон да атын. Хомус аан дойдуга биллэр эбит, хомус аан дойдуга биллэр үһү, хомус аан дойдуга биллэр быһыылаах, хомус аан дойдуга биллэр буолла. Көрдүгүт, ис хоһооммут үрдээҕин уларыйар. Сөп, алтыс этиибитигэр эмиэ сүрүннээн ити дуэт көмө тыллара туһанабыт, сэттис этиибитигэр эбит, этэ, үһү быһыылаах диэн тыллар ордук түбэһэллэр уонна ахсыс этиибитигэр билигин төрөппүт оҕотун туһугар эппиэттиир эбит, эбэтэр эппиэттиир быһыылаах, эппиэттиир буолла. Манна түгэниттэн көрөн этии ис хоһоонун хайдах биэриэхпитин баҕарарбытыттан көрүммүт, сөптөөх тылы туруоран биэрэбит. Сэттэ уон иккис эрчиллиини көрүөҕүҥ, этиини ааҕыҥ, судургу уонна холбу кэпсиирэни ыйыҥ, бэйэҕит маннык араас холобур да толкуйдааҥ. Биһиги судургу уонна холбуу диэн икки аҥыы арааран оҥоруохпут. Маҥнайгы этиини көрөбүт оҕо ытыыр. Бу судургу буолар дуу, холбуу кэпсиирэ буолар дуо? Биллэн турар, манна биһиги ыйытыы турарабыт тугу гынар? Ытыыр. Биир тыл тахсан кэллэ, ол иһин бу биһиэхэ судургу буолар. Оҕо ытаан айманар. Тугу гынар хайыыр? Айманар дуу, ытаан айманар дуу? Ытаан айманар дии. Ытаан айманар буоллаҕына биһиэхэ бу холбуу кэпсиирэ буолла. Салгыы оҕо ытыыр-соҥуур. Биһиэхэ бэйэтэ литииһинэн холбоно сылдьар сомоҕо тыл кэллэ, ол иһин маны биһиги холбуу кэпсиирэҕэ уктубут. Төрдүс этиибит дьиэтигэр кэлбит. Дьиэтигэр кэлбит. Кэлбит ким? Манна көрөбүт туһаана сэрэйиллэр кини диэн дии. Кини дьиэтигэр кэлбит диэн. Дьиэтигэр диэн биһиэхэ манна миэстэ сиһилиитэ, Ити холбу кэпсиирэ буолбат, ол иһин биһиги кинини судургуга уктубут. Бэһис этиибит дьиэтигэр кэлбит үһү диэн манна үһү диэн биһи көмө тылбыт киирэн биэрдэ, инньэ гынан бу холбуу кэпсиирэ буолла. Салгыы дьиэтигэр тиийэн кэлбит курдук бу биллэн турар биһиэхэ холбуу кэпсиирэ буолла. Сэттис этиибит мунньах буолар. Буолар туох? мунньах. Ол аата биһиэхэ бу судургу буолла. Салгыы ахсыһынан мунньах ыытыллар. Мунньах ыытыллар. Дьэ бу сүрдээх интэриэһинэй туох этии хайытыга киирэр дии саныыгытый? Мунньах ыытыллар. Мунньах ыытыллар. Биллэн турар судургуга киирэр. Тойотохо ыытыллар, ыйытыы турарабыт. Туох? мунньах Тохсус этии биһиэхэ мунньахтыыллар Биһэпиппит биир тылынан эмиэ бэриллиэн сөп этии бу этии биһиэхэ судургуга киирэр туһаан ити көстөрүн курдук сэрэйиллэр кимнээх мунньахтыыллар кинилэр мунньахтыыллар уонна мунньахтыы олороллорун диэн мунньахтыы олороллор. Манна эмиэ болҕойоҕут, туһаанын быһа холоон сэрэйэн көрөн ыйытыы туруораҕыт. Мунньахтыы олороллор кимнээх? Кинилэр «Бу биһиэхэ холбуу кэпсиирэ буолла». Дьарыкпыт түмүгүнэн биһиги этиэхпитин сөп. Бастакытынан, кэпсиирэ барыта туохтуур буолбат. Иккиһинэн, кэпсиирэ араас саҥа чааһынан эмиэ бэриллиэн сөп эбит. Үсүһүнэн, этиигэ тутаах эрэ членнэр баар буоллахтарына, бу тэнийбэтэх этии диэн ааттанар. Оттон тутаах членнэри таһынан ойоҕос чилиэн аатыр биир баар буоллаҕына, бу тэнийбит этии. Уонна бэсиһинэн, холбуу кэпсиирэни булууга сүрүн дьайыы ньымата ыйытыы, туруоруу. Кэлэр дьарыкка көрсүөххэ диэри.